I te whakatō tōna āhuatana ki roto i tērā whāinga. Ko te, ko te kōkō muka, koromiko ki ētahi, he rākau pai mehemea te, mō nā mea mate puku nei. Kāre anō nei kia, kia huatiko mō, mō tētahi wā, hai te pakaru hana mai, hai rere wai tonu, me whati tonu konā rito kākā i. Ka kai horemi tonu atu inā i taua rite. Kāre rua kua tau te āhuru ki roto i te puku. Ko tētahi mahi ka oti te kōkō muka mō nā pēpē e mānere nei nā māmā ki te tīni nā kope, kua maoa katoa te tou. Hoi nō te mahi e whawhati nā rau. Ka naunau, ka tuha mai, whakapiri tonu atu, tuha mai koe, e aha mai koe. He aha ai, ko te māna o te waha o te o te pakeke rā, kai te haere atu, hai āwhina i te āhuatanga o te o te kōkōmuka. I a ia ka naunau i te kōkōmuka, koirā tonu te kai tunu i te mōko kōkōmuka kia pai e te whakamau atu ki te tō o te pēpēra. Whakamau tonu atu te kopu. E rua noho naunauhana, a. kua, kua pai tonu te, te tau o te pēpē. Tētahi mahi anō hoki kai a ia mō te tahi mai i te whenua. Mō te huna e mau atu ana te whenua ki roto, koinei te rākau hai tahi mai. Engari kia, kia, kia tūpato tā te mea, kui kore e, e kati te, te pakaru mai o te parapara. Mehemea i te, i te kaha te, Kore te rekati te te rere atu parapara ko te ko ka hoki ano tatou te kiri o te o te hauhi ka takai ki te moheuheu ana ka ka whakapuru ka whakapuru me te haere ano ona ahuatana a kia taia he koko muka ka kohua kia kia kia piki te koromama o te o te koko muka ana ka kuwhira ai na waewae. Hei aha, hei tunutunu i te aroaro, nē? Otirā i te nōhana tamariki, ā, tae noa ki te nōhana o tēnei mea o te hēki i roto i te wai o te wahine. Hei tahi katoa mai i ērā hēki katoa, tōna mutunā atu, kua rātou i a whiwhi tamariki ā muri atu. Ko te kāramuramu mō nā mate e pā ana ki te pukumimi. Me mea tātou tiro ana i te pukumimi, ka pā tērā āhua ki ngā tākihi tae noa ki te atu. Mehemea tātou i te tiro he aha ngā āhuatanga e oti ana i te kāramuramu mō tērā āhua. Me mea koe e tiki ana kotahi tō kra he pia, kotahi tō kra he wāina, me tō kra he wēhike, ka inoi e koe aua kra he e toru. E toru hāora. E mahi ana te ate ki te tano i ngā paihana o roto i ngā ināinura. Nō reira, mehemea ahakoa ētahi e kī ana kua nō te pōkē rā tana haurangi, kei runga tonu i te āhua o tana inu i te pia, ka kitea tātou, mehemea 24 ngā karāhe pia, 24 hāora koe haurangi ana. Hoi nō ana, kua, kua, i tērā āhua, Kua inu kawhi, kua aha noho, kua kaukau au ma ka riri. Kare tonu ano kia kore te te hau, te te hau rani o te mea ra. Enari kua kua kua whiwhi koe i tetahi tangata he hau rani mataara, mataara ki ona ahuatana. I te wa o te pakana ka hikina ra o tatou pakeke ki ki Akarana. Ki te whai nā, nā kaipuke haere ki, ki rāua hei te pakari. Tāna atu ki reira, ka kite te ataahua tēnei mō te wahine Pākehā, ka ekeke haere ia. Tōna mutunā atu ana he matapaipai. Ka whakahokia mai anō ki nā kuia o te kāina nei, mārama ana koutou te kuia rā kia te oti. Ka kīia atu ki te kuia rā, he aha te rongo? He kāramuramu me te au o te atu poaka. Ka kōhuahia ngā rau o te kāramuramu, kotahi te kapu, ka mikea ka hoatu ai, e rua ngā takahana o te au o te poaka ki roto i te mea rā ka inu. Kui hoa anō ka tae mai te mate paipai rā ki te waha, ka harehare katoa hoki te waha. Ana ko te nuinga anō, ko te whakakaukau, Ka tahuna nā kōhatu hapī. Katahi ka whiu haere ki roto i te awa. Ana ka whakatahi ka whakatāpapa haere ai nā peka kāramuramu ki roto. Kua hara mai tētahi me te pā ki te wai. Ana ki reira o tātou mātua awhia i a rātou ki te paraikete kia kia piki te koromamao. Hei aha hei whānau te nārara i uru ki raro i te kiri o te raho kai haere ai. Ki raro i te raho kai haere ana koirā te āhuatanga o te o te matapaipai. Ka karo ana hoki ki te kore e tere patu a taua nāra, ka whakapupuhihia te raho ana tōna mutunā atu ā, pai ake te tapahi i te raho. Nā, ko tēnei nā, Mehemea tātou e tino ana ki tēnei, ka kite tātou i ōna hua nei, tōna pua. Pēnei ki te mea wahine o nā rākau pēnei. Ko te wahine ka whiwhi hua, koinei te parapara. Ko te mea kāre he hua, koirā te patatē. Ko te patatē e inuhia ana i te wā e mutu ai te kai. He aha ai, kia kore ai e hai patu i te noke kai roto i te puku e noho ana. Ko te mahi a taua nokera, he pāhau i nā paina. Ko nā, ko nā, ko nā toena ka haere, ka whakamoumona, pēnei i a pou nei. Te āhua nei he noke. Tā te mea mehemea tātou e ata tiro ana, ahakoa moumona te tangata, Tūpuhi te tangata, ka noho tonu te noho i roto i tēnā, i tēnā, i tēnā. Ana koirā te āhuatanga o te o tēnei rākau, hei patu i taua nokera, hei patu i taua nekera, hei te mea ana, ah, kua pakaru nā Hamuti. Ana kāre hoki e whai wāhi ki te ki te mea anō, ah, e oti ai nā, nōna āhuatanga katoa. Te kōrero kē koe mō te neke, te keke atu kē te neke mō te neke. Ko tēneki nā, koineki te, te makomako. Nē, ko te rongoa kai roto i te makomako, ko tōna kiri. Ka tango mai koe i tōna kiri, mai anō i te, te rāwhiti, ka, ka rau ki tō te tahi ipu, ka hoatu mā te rā hai tunu. Nē? Mā te rā hai tunu, ā, hai te wā e mao ai, ka tātari. Kātahi ka, ka rau ai ki roto i tahi kapu pakupaku nei, ka mea ai ki te kanohi, ara, ka kerokero ai te kanohi. Kia uru ai te me te wai o te makumaku ki muri o te kanohi hai patu i te ma te kakara paua nei. A anari ano hoki to chalk taha ko te akua tawhiti rawa tera. Tae noa hoki mo te mo tetahi mate i pa ki te tangata ki te tangata ko te heke o te tori wai o te o te kanohi. Ana koini ki te rakau hai whakamaroke i tera ahuatanga. Ka tae noa te tātou ki te mānuka, te rona kai roto i te mānuka, he oranga tinana tonu. Ko tōna āhua, ko tana tinana tonu. E moho ana tātou e mēhia ana te mānuka hai wahia. Ana, ka wahai whiua nā maramara. Rēkehia nā maramara, ka horoi, ana ka kōhua. Ko te wai hai inu. Tae noa anō hoki ki te mate paipai nei koinei anō tētahi. Ko te mānuka, ana ka kōhua kia koromamao, kia piki ki roto rā anō, ana. Kua kore te mate paipai i te wahine, i te wahine. Tae noa hoki ki ngā mea whakawhānau pēpē nei, hai te whānauhana o te pēpē, kua tiere katoa ngā honohono o te tuarā, nē? Hai te putahana o te pēpē rā, kua kore i tere hono. He aha ai, kua nui rawa te, te wai kai roto i ngā honohono. Hai reira kua puta ngā, ngā mate riu mātiki nei. Ka hua roa atu e kore ana e, e tōia mai taua, tanohia mai taua wai rā. Kua kiri taratara i roto i aua honohonora, ana hai reira, ah, kua rite ki a te rori. Koirā te āhua o ōna āhuatanga. Engari ka taea tonuhia e te mānuka, mehemea kāore anō kia tino tawhiti, te whakanāwari taua kirikiri tarara ka nono mai ai mā ngā pōnaho o te kiri tonu. He aha te rongoā o tērā mea rā, arā, o tērā rau o te mea rā? Tēneki nā, hāhoi anō. Mo na ma te paratī nei te mimi. Ka paratī hoki te mimi ka mākū katoa te tarau. No reira whakamaua atu tera kia haere hāngai tonu ai te mimi. Kare he pau kia hoki te hau te mahi. Ana ko tenei e kite ana tātau i tōna ingoa. He kohu. Nei? Koe neki te mea tāne o te, o te rau tāhiri. Ko te rau tāhiri tēnei ko te mea tāne. Ka kite tātou i te mea wahine, kaha kē te whero o nā take o nā rau. Nei? Te honohana atu ki te tinana, ki te peka. Koe rea te, kua ka mutu ko tōna rongoa, mehemea koe te tiki atu i a ia, ka tiki atu i te wahine ka whakapiri. Mō nā mea mate toukeke nei. Mārama ana tātou ki tērā mea ki te toukeke, huri tonu iho te tāne ki te tāne, huri tonu iho te wahine ki te wahine. Nō reira, ka tiki koe i te rākau tāne o te rau tāhiri me tōna hoa wahine, whakapirihia kaini. Kia natai nā hiahia o te tāne ki tāne e hiahia ana ki tana hoa, pērā anō hoki mō te wahine. Pēhea ngā mea kāre tū? Ko nā mea kāre tū, ā, kai raro ake anō nei te rākau hei tirotiro mā tātou. Ā, e he kotahi atu ana, i tiro noa mai ki te tarau, pai tonu atu. Nā, i roto i nā, nā kōhanga whakawhānau o tātou koroua, Ko te kiokio, ahakoa tātou tiro mai he kiokio, ā, ka noho ōna āhua. Engari koinei nā Kaiwhāriki. Mō te putahana mai hoki o te pēpē, i ō tātou mātua hoki, hīkoi haere tonu. Hei ētahi, kāre anō kia tau te noho ki te whakatau mō te whānau, ā, Kua nahoro kē. Ana kuituki nei mō nā rangatira. Ko tā tāuna pea kāre tātou e whakawhānauhia i runga i te kiokio. He kore take katoa. Kei te kōhatu mai. Engari ana ko te toi, ko te toi nō te whānau anō i te kōuka nei, i te tīnāherehere. Ko tōna rongoā he kai. Ka mutu ko te kai o tērā mea e kaina ana e tātou i te rā nei, pēnei tonu i te kai parāoa nei. Engari i te wā i ō tātou koroua, Ko tōna kai me te he rongo ake. Koia anō ka whakakoikoi he rākau hai pīrourou, ka rau atu ki roto i te tī i te tōira ka tano mai. Ko nā kai ka mau mai ki runga i taua pīroura, ka nui tērā. Hai aha? Ko te kai hoki a tātau mātua o Te Urewera nei he mōmona poaka. He aha ai nā te makariri? Engari me te tiro anō rātau ki ō rātau tinana Koirā te kīnaki. Nā tātou te rā nei kua kīnakihia ki te tī. I kīnakihia ai ki te tī kouka, anō, hei patu i nā noke rā, kia aua te tahia mai nā mōmona poaka rā, i mua i te taihana ki te tinana, ka tae hoki hei patu i te manawa. Ka tae noa ki ōna rau, ki ōna rau mema tātou tiro ana ki nā rau, katahi ka, ka tākirikiri ai nā rau, ka whatu ai hei kākahu. hai rāpaki rānei. Me mea tātou koe e hui e maumahara ana i tērā poutokomanawa i Rāhiri rā, ana tana maro, ana he tōi. Ko tēnei rākau nā, he rau rēkau. I tēnei wā i kīia ana he rau rēkau, he aha ai ko tōna tinana, kāre anō kia pakari noa hai rongoa. Kia rongoa rawa tēnei rākau kotahi anō ka kīia he manongi. I te wā i a ia e kīia ana he rau rēkau, E whati ana nā koroua, nā kuia rā, nā, nā rau, hei tākai nā tuna, i mua i te taohana. He aha ai, kai roto i te, i te, te rau o te rau rēkau, tētahi ronua hei patu i te tae kaha o te, o te mōmona o te tuna, o te ora o te tuna. He aha ai, nā te mea ko te tuna, nā te tāne tērā kai. Kia ko reia ma te nā puku o nā wāhine kua tākaihia ki te rau rēkau. Engari koirā anō te āhua nā mate kāora i a ia, ko nā mate kāora i te kōwhai me te hose. Ko ōna hua, a kāre i tino pai hai kai. Engari he ataahua tēnei rākau mehemea ka, ka taea. Koinei tētahi rākau e mahia ana hai hinu, hai hinu pani nā mate kiri maroke nei aha ake, aha ake, proinfats. Ka, kei, kei ana take ka waru nā te kiri o te take rā. Katahi ka kōhua kia pau te kaha o te o te rākau ki roto i te wai ka tano mai nā rākau ka hoatu ai he hinu poaka tōna hoa. He hinu poaka katahi ka tau ai kia kia pau te wai o te o te rākau ra kia noho ko te hinu anake. I tīkina ai o tātau koroua ko te hinu poaka ehara i te mea he kore hinu nā rātau. Engari ko te hinu puaka, pai noa atu ai i nā hinu pani o te rā nei. Na te mea ka kuhu te ma te hinu puaka hei hari i te rongoa i roto i nā nā punga o te kiri kia uru ai ki roto. No reira ka ka ngohinohi tonu te te te kiri, ka tae noa ki ki nā kiri e moho ana tātau. Ka hua mārō rawa hoki ana pania ki te hinu manawi, kia ua te nohenohe. Āe. Nei, nei, koinei tētahi o nā, nā, nā tino rākau ā tātou Māori. Tā te mea ko tōna āhua, hai te pakeke haere ana o tēnei rākau, ka kite koutou, whero tonu a waenganui. Anā, maumahara ana, mā te mahara tonu o tēnā hai tiki atu te āhuatana o te whero, i waenganui rā anō o tēnei rākau. Koirā, tō, kai runga tonu anō i tērā wairua te, te wairua o tēnei rākau. Mehemea tātou e. Mema koe te kite na na kāu tāmua e tipu ana te nei nei waho. Kua moho koe he tamāhine wā tērā whānau kua tata. Kua tata te te tuku ki te tāne. Ki a hai, ki kite ana te tāne i tēnei momo rākau e tipu ana, hai reira kua haramai, kua mahi ā rātau mahi tohu, mahi toane, whakataetae aha. He aha he kimi tāne Mā rātou te māheni. Ko te kaupapa ia, koirā te rangatiratanga o tāua o te Māori. Ko te nuinga atu o te tamariki, ko te rangatiratanga hanga atu. Nō te rā nei kua tukua e tātou he wairua noa atu hai rangatira mō tātou, ka wareware tātou ki te manaaki i te whenua i kōrerohia ai e tātou i nā rā mahue ake nei, me te āhuatanga hoki o te whānau me tōna noho. Ka mutu ko tēnei rākau, uaua te tipu ki nā raorao. Ko tēnei rākau kai nā maunga anake e tipu ana. kai ngā wāhi makariri hoki. Ko nā nei nei tuā ki te rohe o tātau nei ki, ki Maunapōhatu, kai Ōtipi rānō. Koirā nā nei nei i tata ki te moana ko nā mea kai Ōtipi. Nā te aha, nā te teitei, nā te makariri, nā ōna tohu tonu. Mehemea pea i te rā nei, ā, kua tapahia haerehia tēnei rākau, he aha ai, kui tata mai nā, nā iwi rā ki te moemoe i wā tātau na wāhine. Ko te mea nui e ki ō tātau mātua, ko te here haere. i ngā whānau kia kotahi. I riro i te āhuatana o te whakawhāiti i a tātou i roto i te whanaungatanga me ōna āhuatanga katoa. He tokotoko anō te rākau?
Āe. Ko te, ko te, ko te tokotoko o tēnei rākau, inā rā, mehemea i te kitea koe tētahi e whitikia ana e te rā, mehemea kai roto i nā kōawa pēnekina, āhua pītawitawi Māori. Engari nā wāhi whiti ai te rā, ka kite koe i te rahi o te. He uaua hoki tēnei rākau ki te, ki te, ki te tipu kia whēnei rawa te, te nui. Engari i te taea ai koe he rākau pērā, he rākau pai, mehemei te oti tika, ka pani ai ki te hinu pua kai mua i te whakakairohanga. E kore e tiwa ranei? Ka mutu, ko, ko tenei nei, ehara nā te tāne, nā te wahine tēnei rākau. Nā o tātou kuia tēnei rākau.